Söýgi, panetler çemeni. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, Günler, ömrüň eleginde elener, Yza dönmek islär däli göwünler, Geçen gün şäher däl, gaýdyp geler-ä. Her kimiň geçenden bir ahmyry bar, Mende-de ahmyr bar, Ýöne men hergiz seniň ruhuň bilen ederin mydar, Meniň bar ruhumy direlden serwim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme, Bu derdi göter gün merdem. Uruşdan aman-sag halas bolmak kyn, has kyn. Halas bolmak ýatlamalardan düşün Ýatlamalar köňlüme häli Saralan ýapraklaň düşüşi ýaly Saralan ýapraklaň düşüşi ýaly Solgun ýatlamalar giripdir köňle Uçurdyň eliňden arzyly ýary Indi bir ýatlamaň söhbetin diňle Köpler kimin duşmasam-da ýara men Duýdum bu kalbymda çäksiz diriliş Päklige düşündim şo duýgy bilen Şoň bilen başlandy iň gözel durmuş. Duýmadym şoň bilen gussa gaýgyny. Soradym halyňy her bir geçenden. Öňde-soňda iň päk asyl duýgymy. Alyp çykdym suwuň oduň içinden. Ýollar kimin uzap barýar bu günler. Ýollarda duşar aşyk göwünler. Ýollarda duşuşýar aşyk göwünler, Wokzal, front, al gan örtüpdir gary, Gysdyp penjesini ölümli günler, A men, näme üçindir ýene-de diri. Buguň eteginde ýazyldym ýere, öldüm, Soň seretsem ýene-de diri. Berliniň öňünde öldüm men ýene, öldüm, Soň seretsem ýene-de diri. Seň bilen ýylyndym çygly zeminde, Seň bilen eý meniň şatlygym, görgüim, Ähli ölümleri öldürdim şonda, Özüm üçin hemem seň üçin serwim. Töwerek gümmürdi töwerek däri, Ýollar aýra salýar ýar bilen ýary. Ýollar aýra salýar ýar bilen ýary, Özi bolsa gidip otyr ummana, Indi sen baky dünýeden bäri. Görüp biläýjegim örän gümana. Ýöne mahal-mahal iňrik garalyp, seni ýatlap, oý edemde uzak ýar azaşan ýolagçyň geýimine girip, meniň söýgim, meniň gapymy kakýar. Kämil bolup, aklym ýetdi bir zada, mydam köňül arzuwyna ýetme ýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde, ýaşamagam iki gezek berlenok. Her günüň bir ömür bir ulus sene Söýgi günleriniň adaty ine Söýgi günleriniň adaty ine Her günüň açyşdyr her günüň şatdyr Onuň al gebrasyny çözersiň ýene Birin ýazansyň ikisem ýatda Meniň söýgim şeýle kämil çykypdyr Eger sen dönäýen bolsaňam Daşa söýgim gursagyňa girip diýerdi, Sen meni ýaratdyň, indem sen ýaşa. Bir görsemä saňa elim ýetenok, Bir görsemem ruhumda sen, Sen golaý, bir özüme gökde ýyldyz az ýazy, Ikimize welin ýeterlik olar. Ýatlama-da sary, gussa-da sary, Yşk lezzeti, köňli guçýar günsaýy. Yşk lezzeti, köňli guçýar günsaýy, Ol lezzet bahardyr ýar bilen ýara Baglaň pyntyk ýaryşy deý mart aýy, Ähli duýgularyň pyntygyn ýarar. Şeýdip, Mana düşer ýigdekçe ine, Nädogry ýaşaýşy birden sazlaşar, Düşüner ol Aýyň gözelligine Lukman bolup, güller bilen sözleşer. Aşyk ýigit bilen söhbet açmak kyn, Şol wasp eder otyr ýerdäki Aýyn, Demigip gürrüň wir saňa gün-uzyn, Ol uzyn gijäde taýyndyr taýyn. Köňül öwşün atmaz yşkyň nuruna. Aşyklar duşmasa biri-birine. Aşyklar duşmasa biri-birine, Bir deňze guýmasa ol goşa derýa, Ähli umyt siňer ýeriň şoruna, Ähli geljek göni geçmişe barýa. Men seni soraglap gezýän dünýäni, Seni tapjak bolýan şamu säherden, Bu gün bu şäherden otla münýärin, Taparyn diýip başga oňat şäherden. Sorag belgisi deý garaňky gökde, Egri Aý, soragly bakýar gözlerime, Ýyldyzlar uzakda, şeýle uzakda, Uzaklygy çalym edýär gözleriňe. Ýürekler almasa söýgüden paýy, Dogmajak ýalydyr Güni hem Aýy. Dogmajak ýalydyr güni hem aýy, Aşyk ýigit aýra düşse ýaryndan, Ýöne gam çekmekde heý many barmy, Bu ýeke-täk ýolmy, ýollaň baryndan? Söýgi hasrat däldir, ýürekde dörän, Hiç mahal guramaz ballakdyr ballak, Men söýgini belent göterdim örän, Misli maňa tabşyrylan al baýdak. Men ölerin, şeýdip mazarym dörär, Alaç barmy, tebigatyň ömri bu, Söýgim gelip mazaryma büdürär, Kim bir ädim uzaldar meň ömrümi? Söýgim gözýaş döker üstümde günde, Her hal, säher sümçesinden zyýplanda. Her hal, säher tüm çetinden jyklanda, suw süýjän alma kimin daň atar, şeýdip, ýarym dünýe gezen yýkmanda, günüň mis naýzasy zemine ýeter. Sen meniň bagtymmy, ýa meniň gaýgym? Bagtymmy, gaýgymmy, ony kim bilýär? Seslen sen, seslen sen, eý, meniň söýgüim! Saňa oňat sözler aýdasym gelýär. Men sensiz şatlykda ýaşadym arman örän köp şatlykdan ýadadym irdim seni tapsam şat şäherde ornuň bar ussa şähermi bagta öwürdim şonda bagtym üste uly gün dogar rugsat berenden soň haýbatly horaz. Rugsat berenden soň haýbatly horaz, Başlar baky urşy ýok bilen baryň, A men sen barada ýazaryn gazal, Oňarsam gussamy ilden gizlärin. Öterin men ähli deňizden, otdan, Goý, ot bilen, suwdan bolsun ýazanym, Söýmek üçin mertlik gerek bar zatdan, Seni söýüp, Soňra mertlik gazandym. Döredi öňümde gomlaryň beýigi, Ýeňdim men olary ýeňşi deý gämiň, Belki, myradyna ýetmedik söýgi Ýeten söýgülerden kämildir, kämil. Bu dünýe jemidir, goý ediň barlaň, Ähli duşan hem duşmadyk ykballaň. Ähli duşan hem duşmadyk ykballaň dünýesidir biziň ümmülmez dünýe, Duşanlary bir ýassykda uklarlar, duşmadyga bir ýassyk az görünýä. Şu gün köçämizden bir gözel geçdi, kim ol, ady näme, gelipdir nirden, Ol saňa şeýle bir gaty meňzeşdi, seň adyňy tutman saklandym zordan. Sen sesimi eşden bolsaň eger-de. Ýüregiňi gyýardy ol misli päki Men nirde ýansam-da, doňsam-da nirde, Seniň rahatlygyň bolmaryn baky. Seniň rahatlygyň bar bolsa eger, Üstünden lowurdap, tylla gün dogar. Üstünden lowurdap, tylla gün dogar. Oňatlygyň hemem erbet pälleriň, Onuň örän uly aladasy bar, Olam aladasy uly şarlaryň. Ýogsa onuň özem men diýen aşyk şol ylgar ýör, oňa pellek hana ýok, her günde bäş sany materik aşyp, şindem Aý ýaryna duşup bilenok. Ýöne ol ýyladýar duşmadyklary Aýa duşman edýän ahmyryna derek bize-de. Gün ýaly ussajyklary öz nurumyz bilen gizlemek gerek. Oňatlyk, nur ýagsa ýagmaly wagty, söýülse, gün dogsa dogmaly wagty, söýülse, gün dogsa dogmaly wagty, sekiz ellik ussaň manysy ýokdur, i-ruwiç päk bolsa ynsanyň bagty, başda söýýän wagty ýüregi päkdir. Söýgiň bilen maňa beren päkligiň Bu başymy belent göge ýetirdi, Meniň ykbalymda seniň ýoklugyň Maňa juda tämiz gussa getirdi. Seniň gussaň bilen galdym belende, Seniň gussaň bilen ömrüm abatlyk, Gussa söýgi bilen dörän bolanda, Dünýede iň tämiz şatlykdyr şatlyk. Guramaz dünýede söýgiň daragty. Ine adamzadyň iň zerur bagty, Ine adamzadyň iň zerur bagty, Söýgi bet pygyldan çykýandyr üstün, Siz şeýle bir söýüň, şeýle söýüliň, Goý, gökde ýyldyzlaň gözleri gitsin. Söýüp, peslik, pislik köküni gyryň, Söýgi bilen söýüň, a söýgi giňdir, Her hal geçmişimden ýokdur ahmyrym. Çünki meň geçmişim Seniň söýgiňdir. Seniň aýdyp ýetişmedik sözleriň, Ýaňakda gijeden yz alan halyň, Seniň meni gözläp ýören gözleriň, Şudur ähli geçen, geljek ykbalym. Gör, eýýäm iňrige gark bolupdyr ýer, Ömrüň agajyndan düşüp dur günler. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, Saralyn ýapraklaň düşşi ýaly. Ýollarda duşuşýar aşyk göwünler, Ýollar aýra salýar ýar bilen ýary. Söýgi günleriniň adaty ine, Yşk lezzeti köňli uçýar günsaýy. Aşyklar duşmasa biri-birine, Dogmajak ýalydyr güni hem aýy. Her hal, säher tüm çetinden jyklanda, Rugsat berenden soň haýbatly horaz, Ähli duşan hem duşmadyk ykballaň. Üstünden lowurdap tylla gün dogar, Söýülse, gün dogsa dogmaly wagty, Ine, adamzadyň iň zerur bagty.